Helo, Rebecca Roberts yma yn darllen penod un o fy nofel Hashnod Helynt ac uh, chyrhaeddodd rhestr fer Gwobrau Tir na Nog. Penod 1 7.45 yn ôl fy hen gloc My Little Pony. Dylai bod larn fy ffôn wedi fy neffro i am chwarter wedi saith, ond mae batri wedi marw. Am agoriad rubbish i nofel. Byddai Mister Rhys Ffiseg yn dweud, Na, all batri ddim marw gan nad oedd o'n byw yn y lle cynta! Ond os ydi peth bach fel batri marw am fynd dan dy groen di, efallai byddai'n well i ti gau'r y nofel yma ar unwaith, achos mae yna bethau dipyn mwy brawychus o dy flaen di na fy Nghymraeg bratiog i. Pethau fel trais, sex, drugs, Ok. Fydd 'na fawr o sex a ddim lot o drugs chwaith. Ond gei di lwyth o tips ar sut i osgoi helynt. Dyma'r tro cyntaf i mi sgwennu nofel. Arosa efo fi. Darllena ymlaen, ac os dwyt ti ddim yn hoffi'r stori, tro nesa ddoi di daro draw i'r rhyl i brynau chips i ti. Teitl posib, Chips a Tips. Ok, ble ro'n i? Nôl at y stori. Dydy'r batri ddim wedi ei jardio er bod y switch ymlaen. Rhaid bod y lectric wedi mynd i ffwrdd. Eto. Bendigledigedig. Dim dŵr cynnes i molchi, dim sychwr gwallt, dim panad o de cyn mynd i'r ysgol. Ond yn fwy na hynny, mae'n golygu bod mam ddim wedi rhoi rhagor o bres yn y peiriant dan y grisiau. Mae hynny wastad yn arwyn. Dwi'n codi ac yn sleifio ar hyd y landin. Mae drws stafell wely Mam ar agor, ond mae hi'n dal i orwedd yn wynebu'r wal. Mi fedra i weld ei phen hi uwch ben y cwrlid, hanner ei wallt yn felyn llachar annaturiol a'r rŵts yn llwyd llychflyd. Yin a Yang, mae Dad yn ein galw ni. Hi'n felyn fel yr haul, a finna efo fy ngwallt goth du. Ond heddiw, mae hi'n edrych yr un fath â gwrthdrawiad rhwng mochyn daear a ffin afal. Fel arfer, mae Mam yn falch iawn o'i gwallt ac yn ei liwio'r munud y bydd y mymryn lleiaf o lwyd yn ymddangos. Pan mae'r rŵt yn dechrau dangos, mae hynny'n arwydd arall. Rwy'n gwybod nad oes pwynt i mi ei chyfarchu. Bydd hi'n tynnu'r cwilt dros ei phen a chogi bod hi'n cysgu. Neithiwr roedd Dad yn gweithio'r shifft hwyr, a rhaid ei fod e wedi syrthio i gysgu ar y sofa achos dwi'n ei glywed o'n chwyrnu fel mochyn i lawr y brisiau. Yn ofalus i beidio â'i ddeffro, dwi'n sleifio i'r stafell molchi. Cyn pen dim dwi wedi sgwrio fy wyneb a fy nannedd a chlymu'n ngwallt yn ôl mewn cynffon. Mae angen ei olchi a deud y gwir, ond mi wnaeth cynffon y tro am heddiw. Dwi'n sleifio'n ôl ar draws y landing at stafell wely Sara. Mae hi wedi lapio ei hun yn ei phlancedi fel lindys mewn cocŵn, a dwi'n gwybod cai uffar o amser i'w denu hi allan o'r gwely a'i chael hi i'r ysgol ar amser. Dwi'n dechrau trwy gosi ei boch a'i chlust. Sara, amser deffro! Amser gwisgo! Mae hi'n rhowlio ar ei hochr ac yn ceisio fy anwybyddu i, ond dwi'n dal i uwchorsi hi nes bod hi'n codi ar ei heistedd ac yn taflu clustog ata i ac yn bloeddio, Rachel! Shh! Mae'r gawr yn dal i gysgu! Sibrydaf. Rhaid i ni ddianc o'r tŵr heb ei ddeffro fo. Byddai'n dawel weld dy fod e. Saith oed ydi Sara. Dal yn ddigon ifanc i mi fedru troi pethau'r gêm. Dad ydi'r cawr cyllid. Ac mae Sara'n mwynhau'r her o ddianc trwy'r drws ffrynt a'i adlon cysgu ar y sofa. Dwi'n diolchgar iddi am fod yn gymaint o ddygoden, achos fi fyddai'n cael y bae petai Dad yn deffro'n gynnar. Yn dawel bach mae hi'n codi ac yn mynd i molchi ei hun, tra dw i'n gosod ei wisg ysgol yn daclus ar y gwely. Wrth feddwl am y peth, byddai Sara'n llygoden wych. Mae hi'n fach ac yn fain, ac mor dawel mae'n hawdd anghofio ei bod hi yn yr ystafell efo ti. Mae ganddi wallt meddal fel mam sy'n digon tebyg i ffwrdd llygoden. Dydyn ni ddim yn edrych yn debyg iawn ein gilydd, heblaw bod y ddwy ohonon ni wedi etifeddu crwyn gwelyw mân, sy'n golygu nad oes rhaid i mi wisgo colur gwyn fel gweddill y goths yn yr ysgol. Tra mae Sara'n gorffen twtio'i hun, fi'n gwasgu plorin ar ochr fy nhrwyn ac yn rhoi pensil du trwchus o amgylch fy llygaid. Mae gwisgo colur neb yn rheolau'r ysgol, a dwi'n gwybod y bydd un o'r athrawon yn fy anfon i lanhau fy wyneb cyn diwedd y gwasanaeth boreol. Ond mae'n bwysig i mi fy mod i'n ei wisgo er mwyn gwneud datganiad. O dan fy nghrys ysgol dwi'n gwisgo coler ci du o ledr efo speics metel arni. Mae'n anghyfforddus. Ond eto, mae'n bwysig datgan fy mod i'n unigolyn sy'n gwrthod cydymffurfio efo rheolau gwirion yr ysgol. Mae'n gas gen i awdurdod, a dwi ddim yn meddwl bod awdurdod yn hoff iawn ohona i chwaith. Dwi'n gwybod Cairo am wisgo'r goler, ond dydw i ddim yn medru ffindio fy siwmper na fy nghot ysgol, felly dw am gael ffrae beth bynnag. Mae Sara yn sobor o araf wrth wisgo, ac erbyn iddi orffen rydyn ni'n hwyr yn gadel y tŷ. Symudar, Sara! Dwi'n cydio yn llaw fy chwaer ac yn hanner ei llusgo hi i fyny'r stryd. Mae hi'n swnio'n ei bod hi heb gael brecwast, um, nes i mi ei hatgoffa hi ei cael hi darn o dost yng nghlwb brecwast yr ysgol. Mi wna i brynu rhywbeth o ffreutur gyda'r bunt sydd yn fy mhoced. Ond i Mam a Dad, fydd 'na ddim danteithion poeth fel tost. Dwi'n gwenu'n slei wrth dychmyg i Dad yn deffro ac yn galw, Ga'i frechd am bacwn? Dim ond iddo fo ganfod bod y trydan i ffwrdd. Wrth gwrs, nid ga'i frechd am bacwn, ddwedodd o, ond, Make us a bacon pot, Iwli Lewis! Waeth i ti heb am meddwl fod tre rhyl yn llawn pobl sy'n siarad Cymraeg. Mam, Sara a Fina ydy'r unig bobl yn ar ein stryd i sy'n medru. Deud y gwir, dydw i ddim yn adnabod fawr neb yn y dre sy'n medru siarad Cymraeg. Mae staff Ysgol Dewi Sant, sef ysgol Sara, yn medru wrth gwrs, a dwi'n gwybod fod yna rhywfaint o staff rhyl High yn medru hefyd. Mae yna gylch tuafi ar y ganolfan ar Vale Road a chapel Cymraeg hefyd, ond dwi'n rhy hen i fynych un ac yn ormod o anffyddiwr i fynychu'r llall. Felly, tydw i ddim yn clywed llawer o Gymraeg allan o'r ysgol. Achos dim ond pan fo Dad ddim o gwmpas y bydd Mam, Sara a fi'n siarad Cymraeg.